Iya nya tadai menyadi bungai ke dipantai kaku. Nya tadi semina bungai kena kita bemain aja ukai ke ba tang iya endar bungai pedang. Tang aku ke enggai enda madah chara kitai bemain. Ngena pedang, ngena inyabu, ngena ilang ti kita beratika da menyadi ba sigi-sigi kita bemain tu utai nya anang tak mungkal, anang tak ngambi luko nyabu tauka ilang nya deh enta dibiau kitai, ku. Anang bekenya malik, kitai ti ulih mantaika seni kesenian iya munyi ku Melayu. Ku meri video tu jauh agi, kemera tu jauh agi. Kitai mantaika kesenian iya. Anang udah kitai mantai ari sarung iya, tang iya. Anang anang baka nya enti kitai bemain aaa ngena pedang ngena nyabur ngena ilang pantai ke kitai seni iya. Kita ngaga sembai ah. Ka, iya mesti bisi seni iya. Ukai kitai mina tabu-tabu ba pantat munyi ko jako kitai Iban dah. Ukai tabu-tabu kitai ba pantat mino nya. Laban kitai tu ukai belaya, ukai ukai bekaya, ukai ba pantat bendar, kitai mina mantai ke seni kitai bemain ngena utai beketo. Dep pantai kitai manai iya. Atur kitai langkah kitai. Sembah ke kitai ruko tau kilang kitai. Udah nya baru kitai nyintak. Engku tadi endang ngena, endang ngena sarung laban aku lalu terus ngena ke nya tadi ngena bilah ilang tu. Tapi enti kitai matai ai ari sarung, sarung tu kitai ulih anang ikau anang muai anang leka dia pegai ngambi kitai bebasa ke utai dikena kitai bemain tu. Kitai bebasa kia ti ka ngengkah dia baka aku tadi meh tebuka terus ari sarung sebedau kitai aaa bemain enggau pedang tu enggau ilang tu. Kita sintak ari baruh alu leka ke betisi. Anang udah kitai nyintak iya, leka kitai anang bekenyap. Enti bisi manah iya enti bisi tali ditangkin kitai. Ditangkin kitai deh nyadi. Nya kena kitai bebasa ke ilang sarung ilang tu. Laban. Ba ko ko tadai nya iya seni enda meh nyadi. Iya seni. Kesenian iya nya mesti dipantai ke kitai ngambi orang rindu menda kitai. Anak kitai uhh leka kitai lu buai kitai. Laban kitai tu ukai maya bekayau ukai maya beguno ukai maya bepantap tang semina kitai mantai ke seni uhh sama ada nya penca penca nama nya penca beguno adat. Ajat bebunuh ah nah baka nya iya. Nyadi dikena kitai enda nangka iya peman uhh ulih iya kitai nyaga utai uhh ke dikena kitai bemain nya. Enda ngira meh ilang ke nyabur ke duku biasa ke duku bedebas ngan tai bisi tai bisi sarung kitai mesti bebasa ke iya menyadi. Ok nya sigi nya sigi uhh kedua iya. Enda iya kitai ke bebuka bungai tu tadi ti ulih anang kelalu berumban kitai tu. Anang kelalu berumban kitai nama nya miau ke duko, menyampat ke duko laban ti kitai mantai ke kuntau ke napa apa semua lah utai ke beseni tu deh, kesenian inya deh. Anang kelalu berumban ngambi iya bisi dipeda orang. Ngambi iya dibisi peda orang. Jalai iya ukai ga ngasuh orang belajar nya laban kitai kitai Iban tu deh enda tau pantai ke sengapa pun tau ku ngai ke tunda orang ngai ketemu orang bungai semua ti orang bekaya alih kitai laban ti nya ko. Tapi aaa baka nya mega ku tadi anang kitai ngenyampat ke iya enti kitai takut orang aaa niru bungai kitai. Laban kitai enda nyadi iya ngiru deh ti ka belajar engka nya munyi nya dicampur ke kitai bungai nya anang sigi bungai ja campur ke ti kitai enggai ngasuh orang niru ngasuh orang belajar baka nya iya chara iya anang kitai kelalu beruban enti baka sigi deh enti baka sigi da aaa aku ngeleka ke ilang punya tadi. Ti baka sigi da maya kitai ke betumbuk tauka betumbuk maya kitai bebuka bungai nya deh kitai numbuk. Enti ulih menyadai enti ulih udah kitai ngagai sembahyang. Tu ulih tu. Panyaika terus jari anang numbuk ditu. Anang setengah numbuk. Ngambi iya bisi seni peda orang. Ha kitai numbuk. Tu pis kau. Tumbuk baru. Pis kau. Tumbuk baru. Ti baka ari tisi tu deh. Rias. Kau. Embu ah. Anang ngemanak ke jari. Enda manah deh peda. Tu sigi da enti kitai uhh nembiak lah ke baru belajar peda tu deh. Ti numbuk. Anang sekali kali numbuk tau. Ukai nama, enti kitai belajar bungai nya, enti kitai aaa setiap hari kitai belatih baka nya, enda ngadan kitai bisi orang nyerang. Kitai deh numba ke tau nama deh peda deh. Noh. Aku ke nama bekenyah deh. Ke nama ku nyebut pasal tu. Ngai ke kitai teleba ngemai utai beketu. Kitai bebuka, kitai teleba ngemai utai beketu. Tu ulih. Teka numbuk ari tu. Titih enggau titih enggau pala kitai baka numbuk ke nya. Titih enggau pala. Nah. Tau ka tunduk tapi udah nya tunduk. Ngambai iya bisi bungai peda orang. Iya bisi kesenian iya deh. Suah ku nyebut kesenian iya aku enda nemu basi pan nama. Tang dia mah ku ke madah ka. Ok. Uh, nya si nya dua ige udah uh, dipantai aku deh. Au sigi ja ti kita ka buka bungai. Bebuka bungai. Laban tu sigi pasal bungai magang deh. Pasal chara ke manah ke bungai untau maya kitai belajar. Uhh aku enda nemu meh. Sekumbang aku ke belajar suba kuntau nadai kala ngekik kalu tinggi, nyipak kalu tinggi. Iya nadai nyipak, nadai nyipak baka nya. Nadai. Kuntau semina Tunyan aja. Tunyan nya enti kita meda udup meda aku bebuka bungai deh. Enti aku nyipak tu ke nunyan. Enda tinggi sipak ku. Enda nyipak tinggi ke nya. Pia aja. Laban ukai ga aku aaa nak nyagi kita ngaga ti ke nya deh. Tang nya. Sigi ari kesenian kuntau, kuntau nadai ngekik tini. Kitai ngetanka bansa main main kitai deh, adat asal kitai. Kuntau nadai ngekik tini. Nya enti ngekik tini nya, nan amu meh aku enggai kalu jauh bejaku pasal tu laban pelajar siku enda sama-sama, guru pun enda sama-sama. Tang ketemu ku lah. Ti kita bemain berumah panjai orang berumah panjai berumah panjai orang lah. Aaa ti kita betemu enggau orang ke tuai kita meda iya enda tanya uji kita bejako enggau sida iya berandau begeto enti orang ke nemu deh sigi deh padeh ke iya nadai ngekik tinggi nadai nyipak tinggi. Nadai nendang tinggi iya ke iya ke benama Kuntau tu. Tang meh, Kuntau diatu munyi ke orang mayuh bariasi iya, mayuh cawangan iya, mayuh tenya iya tu iya ti pasu ke rubungai pasu ke rubungai tu. Tang ti kitai ngenang Kuntau ari kelia suba, ari kelia munya. Sigi iya kuda iya baruh, rapit tubuh. Kapit enti kita ngena kuda tu rapi ke tubuh. Sikeda ke depeda aku deh ke enggai depeda aku enti maya bebuka kuntau anang kelalu anang kelalu bemain enggau kuntau nya. Anang kelalu ke ni ke bukai bukai bemain nama nya aaa. Anak lalu ngambi sambil lewa. Kitai belajar kuntau, kuntau kesenian ukai semina ka betumbuk, ukai semina ka betengah. Laban bisi deh peda ko bala ke bemain. Ti udah ngambi sembah, ko sembah udah manah. Buka. Tang, ti maya bejalai. Nadai seni, nadai seni madai, nadai seni. Aku minta ampun ba jaku ditu. Au. Ti ke manih iya enti kitai ka bejalai buka. Enti kitai benung ngaga langkah iya, kitai ka bejalai. Beri seni magang. Tungguk. Beri seni magang anang. Anang ngicak kia kitai bemain tau anang. Keni ka. Eka di peda aku eka selalu sambil lewa nyada ngambai ah. Keni ka. Kelalu. Enda nemu ku ntu jaku Iban nama masut eh keni nyebut eh. Beri kitai seni laban kuntau tu seni ukai iya ukai semina kena kitai ngetan kediri. Ukai semina kitai. Aku belajar kuntau aku ngai muka legi temu orang bungai aku. Ukai ukai beki nya ngai madai. Anang salih penemu ba dia au. Anang salih penemu ba dia. Uh, nyadi ke bukai ya ba video teka that time aku mantai ke uh, tip-tip kitai bemain bekuntau tau au.